LCBM thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih September ni hnih zine thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlangtar hna cu Shipita sehzung rianṭuantu hna nih thlahlawh kaiter ding in an hal. Tanhli hlei cungah chekhlatnak an tuah. Khuachung hmunhma cheukhat hna zongah sac motor he chekhlatnak an tuah. Timit kahdohnak ah sac ralkap sawmruknak tlawm lo an thi i hliamtuarmi zong an um tiah CNF nih a thanh. COVID-19 i chawnhnak a karh. Myoh-Okla sianginn ah zawtnak an hmuh timi tlangtar le thong tlangtar dangdang hna an si lai. A hmasa bik ah Shibita sehzung rian ṭuanmi mi tampi hna nih thlahlawh kaiter dingin an hal timi tlangtar ka chim lai. Yang konglam ṭhen Shibita peng chung ummi Myanmar Luxury Thilṭhitnak Sehzung rianṭuantu minung zabiat ranglo nih thil man a kai tuk caah thlahlawh kaiter ve dingin an hal hna tiah theih a si. Rianṭuanka thlahlawh kaiter a si lo cun bawmhnak caah ciaik thongsawm thum kaiter dingah rianṭuan loin an hal hi August ni kul le ni kua in a si cang. Asinain tuni tiangah thlahlawh an kaiter hlei lo caah rianṭuannak chungah pehzul in an hal rih ko tiah theih a si. Tanhnin hlei cungah chekhlatnak an tuah. Khuachung hmunhma cheukhat hna zongah SAC motor he chekhlatnak an tuah. Yangkung ramṭhen thlanglei pengkomh Tanhnin in Yangkung lei ah a zuangmi Tanhnin hlei cungah pehzulh in chekhlatnak an tuah caah motor aa chokmi zong an kham hna tiah aa chokmi cheukhat nih an chim. Sipingkul khua kahnak kongah Tanhlin, Ceikhohphaya, Ceih-inn lamkar in sac motor panga hrawng nih Tanhlin Lehyatsan khua nitlaklei zongah hlathlainak an tuah tiah Tanhlin Chinland in nawlngeitu pakhat nih a chim. September ni khat zinglei in chawhlan kalnak lam ton le

thil kennak zal an onter hna i an check hna. Motor pakhat hnu pakhat in an check. Kum upa telh loin a dang paohpaoh cu an ṭutter hna i ke in an kalter hna. Rammi sinak, ID card hmatpungṭin zong an check tiah an chim ka theih. Kei an ka check lio cun zal lawng an check tiah a chim. Zeiruangah an check ti cu fiang in theih a si lo nain khuami tam deuh nih cun tanhlim peng, Meithal kahnak pawng ah kahnak a cang timi thawngpang ruangah an check hi a si lai tiah an chim. August ni sawmthum le nikhat zan suimilam hleikhat hrawngah Sipingun khua thlanglei meithal kahnak ah sac ralkap anmah le anmah an i kap tiah Tanhni Channel nih a langhter. Timit kahdohnak ah sac ralkap sungruknak tlawmlo an thi i hliam a tuarmi zong an um tiah CNF nih a thanh. Chin ramkulh Hakha pawng July ni sawmthum, August ni sawmthum le ni khat tiang Timit pawngkam kahdohnak ah sac ralkap sawmruknak tlawm lo an thi i tampi nih hliam an tuar. CDF-Hakha in hriamtlai pakhat an nunnak a liam tiah Chin National Front, CNF, nih September ni khat ah thawng a thanh. Chin ramkulh ah sac hruainak in timhtuahnak a simi Thantlang khua sersiam ṭhannak timi tlangtar hmang in Hakha le Thantlang karlak ah a ummi mipi hna nih hman ti lomi timit hlei cu remh ṭhan in CNA le CDF phu hna hrawh ding timi ruahchannak he sac ralkap thazaang sawmriat leng cu July ni sawmthum ah Hakha in timit lei ah an kal. Timit ei remh dingin aa thawhmi sac ralkap pawl cu CNA, CJDC, CDF Thantlang, CDF Zophei, CDF Lautu, CDF Mara le CDF Hakha phu-fanh hna nih ni sawmthum le ni khat hrawng fak ngaiin an doh hna. Thla khat chung kahdohnak ah sac ralkap sawmruknak tlawmlo an thi i tampi nih hliamhma an tuar. CDF-Hakha hriamtlai a simi Salai Than Hei Lian nih ramleng miphun caah a nunnak a pek i hriamtlai panga fak tuk loin an i hliam tiah CNF cathanh chungah hmuh khawh a si. Atu lio ahhin sac ralkap le mipi hriamtlai phu fonh hna karlak ah kahdohnak a chuak peng rih ko i sac ralkap nih Falam lei cu vulei lei le vanlei in thazaang le hriamnam tampi a chap lengmang hna tiah an langhter. COVID-19 i chawnhnak a kar. Myoakala sianginn ah zawtnak an hmuh. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak a karh chinchin tiah SAC nih an thanh. August ni sawmthum le nikhat tiang cazin ning ah mizothar za le pali le August ni sawmthum ah zawtnak aa chawnhmi mizothar sawmriat le pasarih an um tiah SAC kuttang ngandamnak zung nih a thanh. Tuan deuh lioah aa chanhmi zat hi a sawmhrawng lawng in an um ko nain atu lioah a zaleng in an hmuh ṭhan hna hi a si. Yangkawng, Ngiai peng, Nangor Pahleiruk Primary sianginn ah Covid zawtnak aa chanhmi minung pahhlei sarih hrawng an hmuh hna tiah Myoh-Okala thawngzamh phu nih an thanh. Siang uk tal in sayamah pakhat le siangngakchia hna sinin an hmuh tiah an thanh. Myanmar ram ah Covid zawtnak aa chawnhmi singhuk deng an rak um. Covid zawtnak ruangah a thimi thongkul deng an um tiah a thanh. Asinain hramhram in uknak lak a si hnu cazin ṭha tein lak khawh a si lo caah sac nih a thenhmi nakin a tam deuh kho men tiah a ruahdamh a si. Khin U kahdohnak ah sac ralkap sawmthum leng an thi. Sakaimum ṭhen thin-um peng, August ni sawmthum le nikhat ah a cangmi kahdohnak ah bo thum, bo hnih le a dang officer telh in minung sawmthum le pali an thi i ralbawi pawl cu helicopter in an rak lak hna tiah thin-um peng thawng dik a thenhtu phu nih an thanh. August ni sawmthum le nikhat kahdohnak ah ralbawi pathum tal in sac ralkap tampi an thi i sac ralkap cu an i hrocer khawh caah khuami hna cu ralring tein um ding ah hriamtlai phu hna nih theihternak an tuah. Nga min sawm Khah U hlapung ṭin aa kenmi paoh a ruang tampi in an tlaihter hna i Khin U peng khualuh chuahnak keih hna cu a herh tuk lo ahcun luhchuah lo ding in le Thawngpang ṭha tein naih peng dingah Khin-U peng thawng dik a thenhtu phu nih ralrinnak an thanh. Kaya ah uknak laktu thladei kua chungah mipi, minung, zuthum le pakul-leng nunnak an liam. Kaya ram ah uknak lak a si ka in August ni sawmthum le nikhat tiangah mipi, minung, zuthum le kul le hnih an nunnak a liam cang tiah PKPF nih September ni khat ah a thanh. A nunnak a liammi minung zathum le a kul le pahnih chungah kahdohnak ruangah a thimi le sac ralkap nih an tlaih hnu in a thimi hi minung zahnih le sawmruk le pakhat an si cang i an umnak chuahtak in an zan pah ah a thimi hna hi minung sawmruk le pakhat an um cang tiah a langhter. PKPF nih July ni sawmthum le nikhat tiang a thanh ning ah, An tlaih hnu ah an thahmi hna hi minung zahnih le sawmnga le panga an si i thlakhat chungah an tlaih hnu ah an thahmi hna hi minung paruk in i chek. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in an umnak inn le lo chuahtak in an zaam lioah a nunnak a liammi hi a luancia July ni sawmthum le nikhat tiangah minung sawmruk le pakhat an si i thlakhat chungah a nunnak a liammi minung pakul le pathum tiang an kar. Thlanei khua chungah sac ralkap nih phungning loin an tlaihmi hna hi minung za le sawmruk le pakhat an si cang tiah PKPF nih a langhter. Mi bawmchantu phu hna nih eidin le sii-ai a har ruangah kum upa deuh hna le ngakchia pawl an nunnak a liammi an karh chinchin tiah RFA sinah an chim. PKPF nih a thenh ning ahcun uknak lak hnu Thakhlei kua chungah kahdohnak voi zali le voi sawmnga le voi li a chuak i cunglei kahdohnak hi voi za le voi sawmnga le voi riat an tuah tiah a langhter. Kahdohnak ruangah mipi vengtu ralkap lei in minung za le sawmnga le pakhat an nunnak a liam cang i sac ralkap lei in minung thongkhat le zali le sawmkua le pakua an thi cang tiah a langhter ve. Thlanglei khua chungah biaknaklei he aa pehtlaimi inn kul le inn nga le mipi inn thongkhat le za le sawmriat an rawng tiah an cathanh chungah a ṭial chih. PKPF nih mipi a thimi an thahmi kong he pehtlai in sac biachimnak nawlngeitu Zaw Min Htun nih cun mipi pawl si loin PDF an si tiah a chim ve.

Sagaing ramṭhen, Kata peng, Sete kung khua ah phuki sianginn hmai, ARUT tiva kam i dinhnak hmun pakhat pawngah August ni sawmthum le nikhat zinglei suimilam hleikhat hrawngah Palangchia le Durchia a kawlmi nufa hna cu bomb nih a puahhnawh hna caah an nunnak a liam tiah khuami hna nih an chim. Mah bomb hi thongbom chungah a um i a puah caah an nunnak a liam hi a si tiah khuami pakhat nih a chim. Khuami pakhat nih a nunnak a liammi hna hi nufa an si. Khuachung ah an i chawk i palangchia le durchia an kawl tawn. Nufa hna hi keimah nih ka hmuh lengmangmi an si. Ka lung zong a ṭha lo ngai. Phungki sianginn hmai tiva kam ah hnawm hlonhnak a um. Cuka ahcun an nufa in hnawm cu an thai i bom nih a puah hnawh hna hi a si tiah a chim. Vom ruangah kum hleikhat a simi a fanu cu vomkuan nih a paw ah a khen i a nunnak a liam. A nu cu a ke pakhat lei le a keng ah a khen i a hliamhma a fak tuk caah Kata sii-inn ah an kalpi i an khuap lioah a nunnak a liam tiah a chimchep. Mah vom hi an fonhmi maw a si, hmuitinh in an chiahmi dah a si ti cu kan thei lo. Mi zei bantuk nih dah an tuah ti zong fiang tein kan thei rih lo.

Ngundam kul i Shi peng, Kaw-za khua palik sakhan cu September ni khat zinglei suimilam paruk hrawng ah an va kah hna kong cu Ngun ramkulh mipi hriamtlai phu, MSDFS, nih an thanh. MSDFS hna nih hin a voikhatnak hriamtlei in an kah hnanak a si caah sac ralkap kuttanglei in hliampu le a thimi an um ko nain thawng fiang in theih a si rih lo, tiah rian ngeitu pakhat nih a chim. Tuni kan va kap hna hi kan voikhat hriamtlaihnak zong a si pinah kan va kal ahhin an kan hmuh caah kaphnih karlak ah kahdohnak a fak ngai. Kahdohnak hi minute pahra hrawng a si. Sac ralkap lei minung pahnih an thluk cu fiang tein kan hmuh. Kanmah lei cu hnu ah kan pil colh tiah MSDFS lei nih cun an chim. MSDFS hi Mun ramkulh mino hna dirhmi a si. sac ralkap an didongh tiang kan dir lai tiah an chim zong theih a si. Yipeng ah sac ralkap pawl le an kuttang rianṭuanmi nan-CD an pawl hna cu kah an ton lengmang caah sac lei in thazaang an chap lengmang tiah theih a si. Kajin ramkulh NLD cozah palai pathum thonginn in an chuah hna. sac nih uknak a lak hnu in tlaih a tongmi Teyin ramkulh chung NLD cozah palai minung pathum hna cu Pha-an thonginn in September nikhat ni zing ah an thlah cang hna tiah thonginn he aa naihniammi sin in theih a si. NLD cozah palai Mingu Khaing, palai Bubu Wei Mawng le palai Khumnyuṭinh hna cu thlah an si cang tiah an buainak kong ah a tolreltu sih nih Aungting nih cun a chim. September ni khat zinglei suimilam pasarih hrawng ah an thlah hna hi a si. Thonginn chung ah hin thlahlei riat an um hnu ah an chuah hna hi a si. Thawkhnih kul le khat February thla uknak lak a si khan an tlaih cang hna i biaceihpiak chap ding a um ti lo caah an thlah hna hi a si. Kum sawmruk le kum riat a si cangmi Kazhin ramkulh palai Nangkhing Htwe Myint tu cu Zulhphung phun sarih in Sualphawt a si i thong kum sawmriat tiang thlak ding in an rak ceihpiak. Asinain a luancia February thla ni hleihnih ah khan kum sawm li ah an ṭhulhpiak ṭhan.

Kling-Aung-Kpi, Yi Thewei motor lamcung, August ni sawmthum le nikhat zinglei ah sac motor thluan bomb puahhnawh a tong tiah khuami sin in theih a si. August ni sawmthum le nikhat zing suimilam pakua le cheu hrawng ah Yi lei in Thewei lei ah a kalmi sac motor pahnih thum cu Kling-Aung khuapi, Mayanchang khuate le Kawhhlaing khuate, kar, Nga-Sanga mine pawng ah bomb puahhnawh an tong tiah theih a si. Khuami pakhat nih puahkeh thawng cu a thang tuk i kan lau tuk. Bomb puahhnawh an ton hnu ah sac ralkap nih meithal kah thluang in an kah. Sac ralkap a thi le aa hliammi hna zong a thli in mizaw phurhnak motor he mei zong ceu ngam loin an phurh hna i sih-inn ah an kalpi hna, tiah ARD Times ah a chim. Mah kahdohnak cu zei phu nih dah an tuahmi a si ti cu thawngthanhmi a um rih lo.
Hriamnam tling he mipi ralkap sinah ai fonhmi palik pakhat cu phaisa ting sawmsarih an pek. Mukuai ram Sawkhua palik sakhan in palik Niam Min cu nizan August ni sawmthum le nikhat ah Yawhmun ram hrambunh The Youth for Saw le Cheuhthu phu sinah hriamnam tling he iPhone caah phaisa tling sawmsarih an pek tiah theih a si. Amah hi bawm pali, meithal kua an za thum, Jitari meithal zunkhat le kuan bawm pahnih he mipi vengtu ralkap sinah iPhone hi a si. Palik niam min hi thawng hnih hlei sarih in palik a rak tlami a si tiah theih a si. Hi Sacu khua i Yayi Market i kahdohnak ah hriamnam pawl kan lak tiah PDF nih an thanh. Magway ramṭhen Hi Sacu khua Bawlung tual pawng Yayi Market kahdohnak ah meithal panga an lak khawhnak kong cu PDF nih an thanh. Market ah a rak rami sac le Byuksaw ṭhi pawl motor cu an kahpiak hna hnu ah an hriamnam an chuh hna hi a si. Mah hi kahdohnak ah hin sac le hin minung panga an thi tiah theih a si. A thimi hna cu an vui cang hna tiah khuami hna nih an chim. Market pawng an i kahnak hi August ni kul le ni kua ah khan a si i an i doh hnu suimilam tlawmpal ah sac pawl an ra i dawr an khangh hna tiah khuami hna sinin theih a si. Mah hnu ahcun sac ralkap pawl nih kahdohnak a tuahtu hna cu kawl dingin Yisa cu le miang peng i a ummi Chindwin tiva kum cawng hna cu kham in an kawl hna i hriamngan zong an kah pah tiah theih a si. Chekratnak hi pehzulh in an tuah tiah PDF thawngthanhnak in theih a si. Tanhlin ah sac ralkap anmah le anmah i kahnak a chuak i minung pasarih an thi. Yangon ram Tanhlin peng Sipingkun khua venhimnak la dingin duty a hngakmi ralkap pahnih nih anmah lei lila an kah hna caah minung pasarih an thi i a kaptu minung pahnih zong an zaam i an tlaih khawh hna lo caah Tahlin khuachung dihlak cu sac ralkap nih an phih i an kawl hnanak kong cu ralhrang lei thawngzamhnak sin in theih a si. August ni sawmthum le nikhat zan suimilam pahra le minit sawm li nga hrawngah kahnak hi a chuak i ralkap minung pahnih nih a dang ralkap hna cu an kah hna caah minung pasarih cu a hmun ah an thi colh. A kaptu minung pahnih zong hriamnam he an zaam. Venhimnak duty ngahnak kongah bia-elnak a chuak i anmah le anmah an i kahnak hi a si tiah ralhrang thawngzamhnak nih cun a langhter. Tanhlim peng, Sipingun khua ah sac ralkap anmah le anmah an i kap. Minung pasarih an thi i minung pakhat hliam a tuar. A kaptu minung pahnih zong an zabi. An tlaih khawh hna lo caah atu hi an kawl cuahmah lio a si. Khuachung dihlak cu an phi i an kawl hna. Tiva zong ah tilawng pawl zong an chek dih. Lampi zong ah tanhlim hlei, Kalawin hlei hna zong ah cheknak an tuah. A kaptu hna pahnih hi Tanhlim khuachung in an chuah lai cu kan zum lo tiah ralhrang laithawngzamhnak nih a langhter. Atu ahcun Tanhlim hlei zong an phih. Motor kal a ngah lo. Minung pakhat nu pakhat in kalter in mask an phoihter hna, tiah khuami hna nih an chim. Tanhlin hleiṭumnak ah ralhrang pawl nih motor cung i a ummi pawl hna cu an ṭumter hna i an bek le an zal tiangin an check hna, pa paoh mask an phoihter hna tiah khuami pakhat nih a chim. Cu pinah Tanhlin peng sang cheukhat hna ah ralkap le palik nih motor in an kawl hna tiah theih a si. Kamplet ah hran thianh dingin a kalmi mipi hna cu sac ralkap nih an kah hna. Chin ramkulh Kamplet peng ah Biaknak kip hruainak in August ni sawmthum le nikhat ah hlan thianh dingin a kalmi mipi pawl hna cu sac ralkap nih a ruang um loin an kah hna i minung pakhat a hliam tiah theih a si. Kamplet khua sianginn ah umhmun a khuarmi Sac ralkap nih ruang um loin an kah hna caah thlan a thianhmi sualnak ngei lo minung pakhat a orhlei ṭaang ah kuanmi a khen i a nunnak caah thinphan tuk ding a si lo tiah CDF-KKG nih a thanh. Sac ralkap nih atu bantukin sualnak ngei lo mipi a ruang um loin a kah rih ahcun fakpi in dantat a si lai tiah CDF Kamplet nih a thanh. Ukraine ram Zaporizhzhia nuclear sehzung pawng kahdohnak kong ah Russia le Ukraine ram ramhnih kar sual an i puh veve lio ah UN lei nih nuclear venhimnak thiamsang hna cu Zaporizhzhia sehzung an phan tiah theih a si. Kanmah nih a za tein chekhlatnak kan tuah lai, a hram in kan zoh dih lai i sehzung chung venhimnak pawl zong kan check hna lai. Rianṭuantu hna he zong biaruahnak kan ngei te lai tiah ramkip nuclear lei venhimnak IAEA rian chimtu Refil Grossi nih a chim. Nuclear zung pawng i hriamngan a tlaknak kongah Russia le Ukraine cu sual an i puh veve tiah theih a si. Zaforzhia i a ummi nuclear thazaang chuahnak sehzung hi Europe ram ah a ngan bikmi a si pinah Ukraine ram nih meilei thazaang chuahnak zong ah a hman bikmi pakhat a si. Raltuknak ruangah nuclear thazaang peknak zungpi cu thawkkhat zakua sawm le ruk kum lio i Chernobyl nuclear thazaang peknak zung a rak i rawh bantukin a rawk ve sual lai tiah ramkip hruaitu hna cu thinphang in an um hna. IAEA cu Saforsia khua he kilometre za le kul aa hlatnak cu nithum ni ah a phan. Mah khuallam hi nuclear thazaang cu a lengah a zuh lo le a chuah nakhnga lo caah a si. Sehzung hi ni zeimawzat cu kan zohta hnu lawngah a sining hi ṭha tein kan i fiang lai tiah Grossi nih a chim. Sehzung he aa naihniamnak ah hmunhma a khuarmi ralkap hna cu ṭhialpiak dingin EU nih ramdang-lei vuanci lutlai Josep Borrell nih Russia cu a nawl tiah theih a si. China Xinjiang hmunhma nuhrin covo kong thil sining cu UN nih a thanh. UN nuhrin covo i riantlaitu a lu lei Mishain Bachelet cu a rianṭuan caan a dih lai, minit tlawmpal aa duh ah caan saupi hngahmi China ram Xinjiang hmunhma nuhrin covo kong he pehtlai in theihternak a tuah. China cozah nih A ka kal cuahmah lio ah nithum ni i a thanhmi theihternak ca chungah cun Wicca, Muslim a tam bik an umnak hmun, mahtein uknak nawl a ngeimi Shintian hmunhma i nuhrin covo buarnak cu a langhter. Theihternak ca cu thanh dingah timhcia tein a um hi a thlathla in a rauh cang kong zong nitlaklei palai hna le UN nawlngeitu hna sirchan in AP thawngzamhnak nih a langhter. Asinain kum li ṭim simi a caan dihnak dingah minit tlawmte lawng ai duh lio caan nithum ni lawngah UN nuhrin covo zong nih a thanh. Theihternak ca chungah cun Xinjiang hmunhma nuhrin covo buarnak kong he pehtlai in a dang zalonnak nuhrin covo lei cawlcanghnak phu hna le thawnglaatu hna cazin fianternak cu hlethlainak in hmuhmi pawl dah ti lo a dang thil sining kong aa tel lai kong cu mi tampi nih an i ruahchan lo. Theihternak cachuah a si hlan suimilam tlawmpal a duh chungah UN lei China palai nih fakpi in a dohkalhnak kong cu thawngthanhnak a tuah. China ram khualtlawnnak kongah soiselnak a chuah hnu nuhrin covo commissioner Bachelet nih Rianṭuannak caah sohpiak a si lai kong cu June thla ah a chim i theihternak ca cu a rianṭuan caan a dih lai August ni sawmthum le nikhat ah a that lai kong zong a chim. Covid i khamnak caah a sermi phun si thar American FDA nih a fehter. Covid in a chuakmi zawtnak phunkhat a simi Omicron zawtnak ral in i kham khawhnak ding caah a sermi A voikhatnak sii phuntharnak cu American din-ei le sii-ai tawlrelnak, FDA nih fehternak a tuah. Ṭha deuh in chuahmi a si hlan i Covid-19 khamnak sii ah telhmi sii thazaang hna zong hnarcheu telh chih ṭhan a si lai i hnarcheu cu Omicron phun a simi BA4 le BA5 hna pinah a hnubik chuakmi zawtnak phun hna zong i kham khawhnak ding caah cawhchih in ser a si tiah FDA Commissioner Doctor Robert Califf nih nithumni ah thawnglaatu sinah a chim. FDA nih a fehtermi Pfizer he aa ralchanhmi Moderna company chuahmi zawtnak khamsi cu caan rauhhlan ah i chunh khawh a si lai tiah an ruahdamh. Asinain mah a chuak tharmi zawtnak khamsi cu a hlanah khamsi aa chun cangmi lawng nih i chunh khawh a si lai. Pfizer le BioNTech company i fonh in An chuahtharmi zawtnak kham sii cu kum hleihnih chung nih chunh khawh a si lai i Moderna chuahtharmi sii cu kum tlingmi lawng nih chunh khawh a si lai. Zawtnak kham sii a chuak tharmi chunh khawhnak nawl cu American zawtnak lei khamhnak zung CDC nih hnatlakpinak tuah a herh caah nilini ah an i ceihhmai lai tiah ruahdamh a si. Sii lei company pahnih sin in American cozah nih zawtnak kham sii nuaih za le sawmsarih reng lo a hal i Pfizer company nih nuaih hleinga cu a ra laimi zarh a hnu bik chia in kan kuat khawh lai tiah a chim zong theih a si.
LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.